Helo Jill, um, ar ran Capel Bethel Sgeti a'r ofalaeth i gyd yma yn Abertawe, diolch o fawr iawn i ti uh, yn wir o Weilod Calon am dy holl orchestion fel llywydd yr undeb a da ni'n dymuno'r gorau i ti yn y dyfodol. Diolch o fawr iawn. Pleser yw cael eich cyfarch i gyd ar achlysur y cyfarfodydd blynyddol, ac yn arbennig i ddiolch i Jill, Llywydd yr Undeb, am ei gwaith dros y dair blynedd ddiwethaf. Mae'n werth nodi, rhag ofon bod pawb ddim yn cofio, Ta hi yw'r ferch gyntaf o'r deiniedig i gael ei dewis i fod yn llywydd Undeb yr Annibynwyr. Mae'r swydd yn arferol yn golygu llawer o deithio ar draws Cymru. Fe ddechreuodd felly yng nghyswllt Jill, ond daeth hynny i ben, wrth gwrs, yn ugen ugen. Mae ei theithio wedi bod o ddiar hynny ar gamera drwy gyfrwng Zoom, ac yn yr un modd i gadeirio'r aml bwyllgorau. Fe estynnwyd y cyfnod am flwyddyn hefyd oherwydd y pandemig. Felly, mae yn bleser gen i, ar ran cyfundeb Gorllewin Morgannwg, i ddiolch yn gynnes iawn iddi am ei gwaith ardderchog dros y tair blynedd ola. Ac wrth gwrs, i ddymuno'n dda iddi wrth iddi gario mlaen gyda'i haml gyfrifoldebau

Rwyt wedi arwain yr Undeb yn broffesiynol ac yn gadarn, ac wedi edrych yn bositif ar y ffordd ymlaen bob amser. Rwyt hefyd wedi bod yn gyson wrth ddangos concern a gofal dros y staff i gyd, ac maent wedi gwerthfawrogi hyn yn fawr yn ystod dy gyfnod wrth y llyw. Diolch am dy garedigrwydd a'th gyfeillgarwch dros y tair blynedd. A phob bendith i ti Jill i'r dyfodol. Ar ran holl eglwysi cyfundeb Gorllewin Caerfyrddin, ga i longyfarch Beti Wyn James yn wresog iawn ar gael ei hethol yn Lywydd yr Undeb. Ry'n ni gyd yn gyfarwdd â'r brwdfrydedd heintus sydd yn perthyn iddi. Pob dymuniad da. Nawr fe fyddwn i'n rhannu ddi gyda Chymru am dipyn bach Ond cofiwch, mae ni yn Sir Gâr sydd bia Beti Wyn.
Pedair blynedd ar bymtheg yn ôl daeth Beti Wyn aton ni i fugeilio gofalaeth Priordy, Caerfyrddin, Cana a Bancfelin. Ac o'r dechrau'n deg roedd hi'n amlwg bod gyda ni rywun arbennig, yn llawn hwyl, ond yn gwbl o ddifri ynglyn â'i gweinidogaeth a'i chred, yn llawn bwrlwm ac yn barod i ymateb i heriau. ac mae hynny wedi bod yn hynod o berthnasol yn ystod y 15 mis diwetha. Nawr, nôl yn 2002, teimla i nifer bod yma rhywun a fyddai rhyw ddydd yn llywydd undeb yr annibynwyr. A nawr, dyma hi. Ar ran pawb yn yr ofaledd, rwy'n danfon ein llongyfarchiadau i chi Betty Wyn a'n dymuniadau gorau am ddwy flynedd lywyrchus fel llywydd ein henwad.
Dyma estyn cyfarchion cynnes a phob dymuniad da i chi Betty Wyn ar ran staff T John Pennery. Dymunwn pob bendith a rhwyddineb i chi yn ystod eich tymor fel llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Thank you.